machiegni e kinde machalo koda maendi jawinjana e chenro kaka pile en odiechieng' makende ma tich ariyo odiechieng' ma ji ogeno ahinya kendo odiechieng' moting'o juogi mag luo mawuok e wi Got Ramogi kapuonjo weche moko motenre kod kaka dak dhi e ngima mar dhano e pinyni e kinde mapod ruoth wan osebomiwa ngima. Ma Tobi jakome nyathi Kimirwa. Kaendi an kod Okinja Makambo. Okinja Makambo chal nade got kaendi? Ah, ruoth Tobi wuod Komenya, ijuogi ka. Ing'e ni Omenya kwaru be ne ruoth. Ajaka ruoth bwana. Jaka ruoth gi tiende.
Ang'ama ajaka ruoth ma ei. kwaru mon tie mane iluongo ni ing'eni kata mane owiny sugoman Ero. ema nopidho toche miwinjo kaka koro ywak ka kicha bende an jakaruoth Godno pod nitie nyaka sani, thim Eh. mane odakie no pod nitie. e iluongo ni got ligingo Ero. kama koro ne koto ywak Ero. tiwacho ni to gigo ma ywakni onge jama fundu moro ka koro kawuono Ero. ing'eni ka juogi nye wuoth i piny ramoga jwang' Aha. to juogi yudo ka min- mond liete ing'e ni mond liete chon ne ting'o ga piny luo Ero. e, mond liete ginyalo yudo ka ng'ato chon ne wuon gi otho Aha. to dong' adong' e lwet min to odongo bolokre dhano Kamano. to mon masani koro iyudo ka rito rito kar chuogi tamogi ka chuogi otho koro juogi nowacho nokinja makambo gol chik apar mataya chi liel omiyo ka in chi liel chik ithi winj ni to juok ramoga jwang' Awinji. wach ang'o iwi got Ehe. ing'e ni wechegi gin ga weche man gi teko gin gi mbi ma ng'ato mak chikie ite kendo kawgi ka ng'ato jomoko kaw gin gin gik tugo ero to gin gik ma juogi juogi mag nyasaye ma chiwo noter oteni ng'en mon machon ne rito kare chuogi machung malo ma dala lokre dala ma mtokni donjie to thoth joluo mang'eny ma be winjowa sani biro yie kodwa ni adier an babwa notho chon to noweya gi mamawa to mamawa ne chandra chanda kodwa bwa bedo ji be nyikwayo olokre ji dalano gipogre gi mine masani ma ka chwore otho mm. oyiko to bende owuok mm, awinji eh, owuok mm-hmm.
koro wadwa ng'iyo ane to gin chike mage wakuong wanyisgi ng'e ni mine masani opogre gi mine machon yes awinji kama ikelono mine ma nyingegi mm-hmm. eh, ing'e ni mine machon mm-hmm. gin mine moko maniluongo ni benedeta benedeta go en kata kane chwore otho to ok owe chwore Joka Kata ma- Bir- kata Birgita. Margarita. Eh, Birgi- Domtila.
Domtila. Eh, Angelina. Rosabella. Ero. Bedina. Mago mine ma to pod moko nitie mine nyaka ma neno moko. nong'eyo rito keny ma kata kodonge nyikwayo to orito nyikwayo Eh, ting'e ni mine masani dichwo kotho to tho otho gi gike te Te. nyaka dhako bende ing'e ni koro Be- odhigo be nyata luwo bang'e sechego ok iike to dhako wuok Ero. gi nyithinde moko be weya nyithindo nane kabiro gi nyithindo wada moko bende bira to kowinjo sama iolo locha to owuok agima iye kae nadwa dhi e cho Mm. to kaka odhi e cho okawo apiko odhi en okawo apiko adhi to mine ka ilago nyinge gi seche moko winjo kiluongo ni dikteta chieng' Mm. Ko- korona dhiambo Eh. malaria wino Eh. mago mine maricho ipinyramoga jwanga kabisa koro wadwa migi chik apar matayo chi liel Awinji. machik namba achiel wacho nyaka idhi lemo nyaka iher weche mag ruoth mondo osim e ing'eni kata e muma Ero. mond liete nyasaye ohero matek koa chon nene gin ga jo nyasaye ing'eni ng'ato ka chwore otho to koro duogo ir nyasaye nikech mano koro e kama konyruok ne kanyo aye. ma ko konyruok ne nitie koro chik ni wacho ni kiseiko jaodi Ero. koro duogi lemo mak wach nyasaye motegno Motegno. mondo nyasaye okwang' kodi ing'e ni koro ichal ng'at modong' i nam e kende lwet nono ya udhi lupo i nam to jowadu otho to iong- ionge ngai ero koro in kama yamo teri tipo ka pak odhiri mos mos mipo kodhoiri e dho wath kingima Eh, ineno togo Ero.
Eh. Mani nya- matogono makod thogo tiwuok oko Eh, kuchiemo kiwuok tiwacho ei Wuoro ya, an jaoda notho to athagra dhako wadwa. Nyithindo matin en uga ka gache donji dalani. En anya- ng'wono ma ok Nyasaye. ng'eyo kama na aye kod kaka kuonde mana kale gi nya- gi nyithinda kata gi nyikwayago Eh, chi liel en ng'at matimo nend Nyasaye kuno nikech nend chwore nosetimo. Koonge neno modong', modong' en ma Nyasaye. ewi gik ma ruoth nyasaye osetimo ne kinde manyo in chi liel Eh, koro kichiew bende ilamo Nyasaye. awinji Kidhi nindo bende ilamo Nyasaye. Ee, ageno ni chikno mond liet owinjo nyaka iduog machiegni gi nyasachi kik ibed jaraha ma en oyiko ni osedhi en ema koro odhi- odhi miel pato yawon dhoot ng'ama ne chika onge kora chikra kenda intidwa intemeji idwa chika kaka ng'a ka chwora manyoke chika Ee, to iyi to koro in idwa chika kaka ng'ama ng'ama nokela dala ni donge aseyiko aseiko Ee, weyaura kare chika gi chwadi nokenda gi chwadi iwinjo kowacho ing'e ni seche mowachogo Ero. oketho kar chuore To- nikech chuore ni konindo Eh. idwa ni oting'o kar chuore to ketho nyaka bahati mag nyithindo mowego Mo- mosejwang'o kanyo Eh. koro ing'e ni nyithindo dongo to biro lokre joma richo Eh. mon machon ne beyo Awinji. kendo kata ji giwinjowa sani ging'eyo adier kaka ne girito omiyo ka jaodi otho to dhi dwar dayo moro moti tipenje ni mi ni dani an koro an chi liel Koro ok inyisa an to abiro dak nade gi nyithinda. Koro ubiro puonji. Okinja e kinde mane pod wa, wan higni mag mudho kocha ka- mane pod wan watindo Mm. higni mag piero abich gi wiye kocha kane wadongo Mm. ing'e ni mondo ning'e ni ng'ane mokawo min ng'ane Mm. ne tek mondo ing'e Ing'e nikech ng'ato- ng'ata ng'ata mane biro e dalano obiev Hmm. ka wuo- ka- ka- ka wuon dalano Eh, to ok ing'e nang' dak iluong ni ng'ane mokawo ng'ane en Eh. ng'ane na to en babau en babau Eh, kata en owadgi babau Eh. koro ji bende en gi luor ah, chik namba ariyo nyakwara mogajwang' ma bende tayo mond liete wacho ni chi liel nyaka rit nyithinde kamano yien chuori kotho weyi gi nyithindo Aha. to nyaka irit ngima nyithindo maber nikech oweyi kod mwandu Ing'e ni nitie odwa ng'ato chwore otho to weye gi nyithindo abich. Awinji. To wacha an jaoda notho bo weya weya nono. Ing'e ni gik ma gima ging'eyo ni mwandu duto malombo wang'. Obed udi moger mabeyo, mtokni gi mag gin mag nyithind mon. Okinja winjo kama juogi kelono. ni chwora noweya aweya nono mm. tiwacho ni bahati mokwongo mwandu mokwongo i ot en nyathi to chwori oweyi gi nyathi mm. oweyi gi mwandu in ma nyaka koro iriti nyithindo gi mwandu in irito nyithindo to nyithindo kosebet madongo to eh. nyasaye migi mwandu mwandu eh nitie mond liete mang'eny ma mwandu kuro donje nyithindo kelo awinji ing'e ni ka jaodi ka jaode otho ero jaode ne tiyo maber ni nyasaye kamano To koro Nyasaye dwa ni ogwedhe jaode e lowo. Ero. To Nyasaye ok nyal miyo jaode gimoro. Nyasaye dhi gwedho nyithinde. To ka koro nyithinde mane ijwang'o, mi nyathi olal i- i- i- mageta. Ing'eyo sama koro ruoth nosimbo go wang'e piny ode chi liel moro. Eh. Odi ndrogo be narwake 10,000 mondo nyithindo oyud ka dhi skul. Mm. 10,000 an kalwar e odni. ok ibi chopo kuom nyithindo ka mondo nyithindo dhi e skul Iyudo chiliel ka- idhi donjra e iyudo ko ka ye- renje chi liel Eh. to chi liel be nosega yudo japiny monono ee gidhi yako chi liel en, en, en chi alego Eh. to dichuo ma en go to ja kamagampo awinji koro ing'e ni gini idwaga noket ka ting'e nong'e ni kokete ka to lwar kocha koro je gima ruoth nosimo timo Gima duong' koro an koro nyithindo ma donge muma ndiko ni biblos donge en bende juogi duwuoye. Eh, mano mano duogi mno ndike. Duogi wuoye biblos niya. An nyasachi nyithi kiye gi mond liete. Eh. Ma ka chi liel ok nyal doka koda to nyith- nyi kiye odong' koda. To ngima nyithi kiyegi ema adwa rito. mwandu mane adwa miyo mik- eh, chi liel koro adwa miyo nyi- nyithi Nyithindo, kiye nyithi kiye ineno ka juogi muma gi weche ramogi chalre ramogi ne, ramogi ne mane ja kristo awinji e, momi ineno ka nyasaye ogwedhe ero boganda ne omako kaunti ang'wen motegno motegno Mhm. moganda ni yudo ka moro be nyasaye owalo bobet ker morito piny mangima ero Ah, chik namba adek nyakwara mogaduong' ma bende chayo- tayo chi liel wacho ni chi liel nyaka rit mwandu ma chwore owego nikech mago koro e mwandu ne moneno eh, ok ni iki iko chuori tichako uso gige chuo uh-huh. ing'e ni iyudo ko mar ouso ot uh-huh. ouso mtoka ouso apiko mm. e to dichuo ka ne otho to nowe monde mwandu e lwete koro chi liel nyaka rit mwandu chuore koweyo ing'e ni kendo kinja pile ka pile jaduong' dala kata wuon dala otiyo matek ni kapon masira mono oyuda e kora ba e kore kama atiek ndalona tawe min ot tawe ka en yo makare koro mwandugo ema koro biro bedo chwore e mwandugo ma koro pidhe nikech koro chwore ma dedo pidhe koro ang'o Eh, to koro onge. dichwo be notiyo matek Eh, boloso mwandu kamano ae to koro en mwandu ni nikok otho to mwandu ne luwe ng'e ni piny ramoga jwang' ka, ka ng'ato dichwo tho Ehe, to dhiga gi mwandu gi mwandu koro chon mon em ne rito mwandu to kinen dhako bende odhi koro luwo mwandu Ero. bodhi chik namba ang'wen nyakwara mugajwa mabe tayo chi liel wacho ni chi liel nyaka ket yuochene machiegni ka chuori otho yuocheni ma koro chal chuori ok iloki gi jasiki ng'e nitie akia- juogi an ng'e nitera an ng'e nayikoga nyikwara mogi mang'eny awinji awinji ka onge mikelo- liel malewoga nyaka ine ni nyaka chope.
nena chopie Idhi nikech timo nonro mar nikech ing'e ni juogi. jok mo- jok mothogo Aha. gibiro ga kori god Mm. to kadwa lweny iwacho ni ber mondo idhi Nokinja- kama kuyo nitie moloyo dhi kuonde Eh, ra nokinje ni ywago ga mna ji nikech anda kidhi kama kinibiro kuyo nitie Mm. iyude puonj mang'eny to kidhi kuonde ra to onge kama niyudie puonj Ah, gibende yude ka kiwuoyo puonj nitie atie na nen puonj mobamba no ero awinji nitie Eh? iwinjo ka puonj puonj Eh? Ah, to iwinjo ka ng'ato wacho ni o mwandu nigo mhm. mago koro ndiki e nyingi yuori ibro mayi lok nyige go te eh in koro kaw gigo mondo idhi nyiew lowo kamoro e rawiji eh tineno ka koro we min ng'ani to eh. ng'ani mana konyo min nged wiye wile nyaka kod nyithinde eh ng'en puonji to puonje nyithinde to pod dhi e skul eh. to sega nyisa to lok nying gigi to lok nying gigi koro nyikwara moga jwang ka chuori otho eh. yuoche ni nyaka koro ema chal chuori ok ilo gi jasiki mm. ing'e nitie timo neno moko mwaneno sani mon ohero timo ahinya inwang'o kochung' mhm. to wacho ni an otemo mondo obed gi si moro mag digital gi eh, oting'o kanyo tiwinjo oting'o ga bade korachich to bade koracham omako maik eh, to nyiso ne jodalawa an kaseiko jaoda to koro kadwa weche mang'eny mhm. an ok tera mhm. ang'e kama dhiye
osekwalonu penj eh. Ne- onyiso jogweng' noti gi wigi Eh, ong'en mano ogo ngero onyiso yuoche ne noti gi wigi Eh, koro ing'e ni ero ramogi to nogo ngero Ero. nondieg thuru cham iweyi Kamano. Ng'eni koro dhi romo kod chuo ma- machudhe ma- madhi wuonde oko mokwanyo oko Eh, bo mwandu chuor e rum te Aha, Eh, koro ma m- nyaka gimak kabisa ero Eh, ing'e ni ondieg thuru cham iweyi ni tiende ni ka yuori okawi ero mowadgi jaodi Mhm. ting'e ni ko- kineno kodwa chwe matin Ero. ti- nyaka ji chudhe e chiro ni bwana ti waneno ka lembi leny ichamo mwandu wadu inere ni bwana we- bwana we chama ahinya Bwana we chama ahinya. ng'ano nowe nyithindo nyithindo bende ni chien kabiro Eh, koro ing'e ni ing'e ni nitie kama kidhi wadhi ma- malainya to ji kweri to kadi omne ni ni mama ni pache loko no dhi usie bath lowo moro mapiny ka gicham godo na pana lowo ni kik us lowo ni wadwa nobi Ma- okonya ma- ma lok dala wane kibiro gi lok wan wuon wane ko uso lowo Eh, koro igeri ise- ise- isegoye isegoye Eh, ting'e ni mane momiyo idwa ni dhako yuore ne mokawo nikech kata ka koro oriembo yuore ing'e ni mon ma koriembo mtoka koro Eh. ting'o yuore kuma noting'o ga chuore Ehe. ting'e ni yuore winjo maber kabisa to chi jo oko nyaka go yuore Eh, bwana mosoga ji bwana Yaye. tinde ikala kala ji nadi Nyaka mosoga nye- ji nyaka nye yud ng'ane Eh, ah, nyaka Tinde idonji ka. od yuorwa ni tinde ka Tinde ka. Eh, koro idwaro mwandu luo sani lal Ero. iyudo ka dichwo tho ni to dhako koro dum ne en en koro Ok odwa wach mag ni mondo otere. kendo gima yiego juogi Iwa- iwacho ni juogi luo tenre kod bibluo Mm. iwacho ni dhako koyudo kadwaro ng'etne mok- ma chok tho chwore to nyaka oluong yuochene Eh. moyier modwaro Eh, nya- an yuora ma ng'ane Ema madwaro dwa ting'e ni mano ne miyo Eh? ng'ato dak kod yuoche maber. to kapo ni yuochene gi otemo temo tamre to olo- chu- yuora achiel olo- yuore mane odwarono lonyo wuochena "Ah, an mano ok anyal Ing'e gimomiyo. Koro kimiye thuolo mar dhi omo ng'ato oko. Ing'e ni Ramogi nowacho rabote dhako ok lem. Awinji kama ikelono.
E, dhako kane chwore otho. Ero. To oyier orie ir jaode. Ero. Orie ir nyieki. Nyieki. E, nikech rabote dhako ok lem. Mm. Owacho ni, ni, ni nyieka. Mm -hmm. Ing'e masira manyogoya. Mm. To chike luo ng'eny. Ero. wuona gi jaodini mondo orit od owadgi ing'e ni nyieki koseyie Eh. mano ng'achi dhi oseyie adhi chome anto an koka An- kora an- an koro aonge koka wach kora to asegonyora Eh. koro dhi adhi bwoge Eh, to Dhi adhi- to ing'e ni bende ang' ka jaode obiro bwachi na a ne ni kiugo mbaka gi nyaseche Eh, nyaseche Eh, ni ila obiro ywakna ka yuora to obiro ywa- ywakna ka Eh. konya konya en Konya. chi owadu Ehe. ing'e ni mano donjo kik wawe Kik wawe od ng'ane lal. To kiria aria dichuo.
Eh mano dhako go gino goch mak. Madak iyud kek ikonyri. Ichako gi kanye? Eh, chik namba auchiel ma Awinji. kwara moga jwang' ma bende tayo chi liel. Ero. Wacho ni kik ipog nyithindo kod anyuola chuori. Ng'e ni chuori otho weyi kod mwandu. Aha. Ting' mar anyuola ni be ing'e ni jaodi ne mane Ema ramo. ne ng'iyo. Gik mane idwaro ni gik mane chuori timo ne wedene nyaka idhigo nyime. Kamano. Eh, Ing'e ni ing'ega ng'ani jaoda ni to puonjoga owadgi jaoda Jaoda- ni en ema opidho min-gi jaoda ni ema puonjo nyikepene man kagi e, megene bende nika ing'e ni nyikwa ramogi mang'eny ok ong'ega toko ma nyasaye ing'e ni nyasaye tokoga to nyaka ing'e ni to motoknani ero en mar ng'a achame kenda gi nyithinda kose motokani otokeni mae mae mwachamo gi jodalawa ing'e nitie toko ma ka nyasaye omi to hingo odi Eh, nyaka ibwog nyaka Nyaka- ipenjri kendi e jodalau be chame to nitie toko moma be otokni ma jogweng'e machame ema chamo Eh, maybe iwinjoga kibi ibet ere kaka dinge ni tokoni ni jogweng' chame iyudo kibet i wang' dhodi to apiko moro donjo ni jaduong' intie ni a waloso garambe moro yamo walo skul Eh, kuwakeni barua ing'e nitie jogweng' mang'eny ma koyudo barua nyithindwa osechandre ka gisomo itie yien nikech yamo nowale to kwan wang' ok ne wabed mamor Eh, ing'e ka ni- nyithindo somo iye te nono Eh, mano nyiso ni andipi duong' ma jogweng' be neno ni nyalo konyo Ero. Koro ka chi, ja, chi liel ka jaode otho to owe mwandu to gik mane jaode timo omedo dhigo nyime eka chuore be mo- mor e lowo to kok otim kamano to mwandugo be biro rumo e lwete walwar gi nyikwa Ramogi chik namba abiriyo ma bende tayo mond liete mawacho ni kik iketh nying Yesu ka koro idwa ni giwinji kabisa mon ma chuogi otho gihero ketho nying Yesu nyaka gi giriti nying Yesu. Gima juogi wacho.
Eh, iwinjo kago go ni kachuoro kachuoro ing'e ni kachuori otho. Ero. To nyiso to nyiso jopiny ni in ne en onyiso jopiny en ok tere. Ero. Nong'e kama odhiye. Mm -hmm. Onyiso jopiny kamano. An kora dong' gi Yesu kaka chuora. Eh. Koro iwinjo kowacho nana wuotho gi Yesu mm -hmm. kenda nindo kenda nindo gi Yesu. Ero. Eh. Ok adwar chuo. Mm -hmm. Ting'e ni mano chal ka gima koro nyiso ga ji ni en koro mm -hmm. Yesu ni kore ma en go. Ema en go. to yesu to ne kowuotho e gi mon eto koro lando nowuotho Owuotho kode. kode Wa- muma bende wasomo Mm. e, kanene jopuonjre ne apar gariyo kanene achuo ero koro iti isewacho ka ni in koro idwa wuotho kode tinindo kode ting'e ni dichuo to ok ne ka odni adier Ehe. to kiny tineno ka ich biro ich biro koro ji kia ne en ich ma matakatifu Ing'e ni- owuok kanye owuok kanye. ng'ama okele wang'e ni yesu ne en mama takatifu Ew. te. To koro ito mari mari ni. be en mama takatifu Uh-huh. koro ka momi juogi dwaro ni kik ing'e ni muma boyie Mm. kowet odak kanyakla Ero. to achiel kuomgi otho Mm. to wadgi owinjore ochung kar yuore ing'e ni muma oduogo wacho ni kodag to dhani ong'ul to lawe wang'e kamano Eh, mumano bende mwadoyo iye koro owacho ni owete Ero. koda kanya- kanyakla ok owach kata ni jogweng' Eh, owete koda kanyakla Eh, matiende ni owete gin joma ni dala gin joka ng'ato Eh, to koro okawe to mumano be wacho ni dichuo kolo ringre owuon mak mana chiege ero to chiege be kolo ringre owuon mak mana chwore ing'e ni mano nyasaye ma wacho to nyasaye ne yesu Yeah. to in koro jaodi otho weki ja higni piero ariyo koro idwa ketho chikno Ero. chik namba aboro nyakwar Ramogi Ajwang' ma bende tayo nyikwar Ramogi Ajwang' mine ma mond liete wacho ni kidhi tedo kama kik idhi tedo kama chielo ng'e ni chuori kotho kik iring bedi anyuola ni chung kare Wek dhi tedo kama chielo. Chung nying jaduong' ma nokendi momiyi oluongi nyaloka e dalano. Ah, to king'e ni chuori ne uherre ga Ero. hera. Ting'e ni kata sama iiko, akia nok giwinje ga, ibo winjo ka padri wacho ni lowo kuom lowo, bur kuom bur. Chuny kuom chuny. Koro ing'e ni chu- ringruok ema otho to chuny nitie. Chuny po nitie. Ya. Chik namba ochiko ma bende tayo mond liete wacho ni chi liel ok donj e chode. E ka chuori otho Ok oyawoni ni koro idhi e taon chode kijwang'o nyithindi. Ing'e ni mond mon mang'eny ma chwogi otho koseringo gi mwandu mag mag jaode bochamo orumo koro wiye kuot dok ir kayuoche. Ai to koro ngimane bedo machuok e piny. E, koro iyudo kobayo mana i- ibache. E, koro gin gichung' gichungo ji gotieno ni mudho. Chik namba apar ma koro juogi tieko go chik apar ma tachi liel. Awinji. Wacho ni kik teri kod japiny moro. Jalibamba ok iket mwandu chuori e lwete. Ni en ema orito. To wete chuori nitie. Ng'e ni chuori ok nyal winjo maber kodi kowetene gi jonyuolne odak kech. To in ipidho ng'ato nono e piny E moro piny go moro mwandu. machielo. E, mwandu go biro dure. Koro ageno nyikwa Ramogi Ajwang' komako chike gi ma mond liete to gibiro na dhi maber kendo kare gino chung'. Mana kamano wan e got Ramogi kaendi e got mar Juogi Luo kama Luono ae jawinja nako kinja makambo ne golo chik apar matayo chiliel. Chiliel kik bed jara. Chiliel nyaka bed ng'at moluor Ruoth Nyasaye kendo ng'at ma rito ode, rito nyithinde, rito mwandu mane chuore owego. Chiliel nyaka bed jaratiro e kite kod timbene kaka owuotho kod kaka odak e piny kaendi.